زانکۆی مۆسکۆی حکوومی بۆ زمانەوانی بە شێوەیەکی فەرمی بۆ یەکەم جار بەشی زمانی کوردی کردەوە و بۆ ئەمساڵی خوێندنیش دوازدە قوتابی لە ڕووس و نەتەوەکانی تر بۆ درێژەدان بە خوێندنی بەکەلریۆس وەرگرتووە. ئیگر مەناخینی سەرۆکی زانکۆکەش ڕایگەیاند، گرنگی زیاتر بەم بەشە دەدەن. و ئەتەم گادۆ مە ناچلی نابۆر ی. ئەمساڵ بۆ یەکەمین جار و لەسەر ئاستی ڕووسیا بەشی کوردیمان کردەوە، بە دڵنیایەوە هۆکاری یەکەم بۆ کردنەوەی ئەم بەشە دەگەڕێتەوە بۆ گرنگی پەیوەندی جیۆپۆلیتیکی و هەژموونی زمانی کوردی لە جیهاندا، کولتوور و زمان و داب و نەریت کە چەندین ساڵە میللەتی کورد بەدەستی خستوون، بە دڵنیایەوە پێویستە بخوێنرێن، لەبەرئەوە هەوڵدەدەین کە هاوڵاتیان و پسپۆڕەکانیشمان ئاشنا بکەین بە زمانی کوردی کە لە وڵاتەکەماندا دەخوێنرێت. قوتابیەکان دڵخۆشن بە کردنەوەی ئەم بەشە و دەڵێن ئیدی پێویست ناکات بۆ خوێندن و فێربوونی زمانی کوردی بچنە دەرەوەی وڵات، وەلێ هەموویان تامەزرۆی ئاشنابوونی زیاترن بە کورد. ناوی من ئەلکساندرایە ئێز مۆسکڤێ دا دەژیم. زمانی کوردی دخوینم. ئێز دو خکیات کوردی دزانیم و ئێز خکیات

خەمخۆری و هەوڵەکانی دۆستی کورد و سەرپەرشتیاری بەشەکە، دکتۆر ڤەدیم مەکەرێنکە، بوونە هەوێنی کردنەوەی ئەم بەشە و ناوبراو ڕاشی وابوو ڕووسیا دورمەودا دەڕوانێ، بۆیە دەخوازن نەوەی نوێ لەسەر ئامانجی مەزن ڕابهێنن، بایەخدانی ڕووسیا بە زمان و ئەدەبیاتی کوردی دەگەڕێتەوە بۆ کاریگەری نەتەوەی کورد کە کوردستانی عێڕاق دەستکەوتی زۆری بەدەست هێناوە و کوردەکانی سووریا و تورکیاش بۆ مافەکانیان تێدەکۆشن ڕووسیا زمان و ئەدەبیاتی کوردی بە قووڵی دەخوێنێ و گەلی کوردیش بە نزیک لە خۆی دەبینێ کە هەمیشە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا پێشوازی لە سیاستی ڕووسیای کردووە لەبەر ئەوە ڕووسیا بایەخی زیاتر بە پرسی کورد دەدات لە ناوچەکەدا. دوو وانەبێژی کورد هەوڵەکانیان چڕ کردۆتەوە بۆ ئاشنا کردنی قوتابیان بە زمانی کوردی و کردنەوەی بەشەکەش بە هەنگاو و کارێکی گرنگ دەدەنە قەڵەم. ئەوە مهمە پڕ بۆنا ڕووسیایە چونکی حەتا نا مەسەلەن دیپلۆماسیەوان کۆنسول گەری هەیە لە کوردستانی هەولێرێ لە ورا ژ وەزارەتە خارجیدا وەڕە کادرۆ لازمن

بکن پرتوکێن زمانی کوردی هە هەبن بێ ئە تیپێ لاتینی ژمار بشینن. تانیا و ئەلینا، دوو قوتابین لە کۆمارەکانی کارلیا و تەتەرستانەوە هاتوون. وەک خۆیان وتیان، لە نێو سی و پێنج زمانی تری جیهان کە لە زانکۆکە دەخوێندرێن، ئەوان زمانی کوردییان هەڵبژاردووە تا ئایندەیەکی گەش بۆ خۆیان دابین بکەن. ناڤە من تانە یە ئەز لی مۆسکوایە دژی ئەز لی زانکۆە دا دخونم ئەز زمان کوردی خندبم ئەز دخوازم بچیم کوردستانە ئوو

زانکۆی مۆسکۆی حکومی بۆ زمانەوانی ساڵی هەزار و نۆ سەد و سی دامەزراوە و لە ئێستادا خاوەنی دە هەزار قوتابییە. تەنیا زانکۆی ڕووسیایە زمانی کوردی لێ دەخوێنرێت، سی و پێنج زمانی تریش وەخۆ دەگرێت. کردنەوەی بەشی کوردی لە ڕووسیا جگە لەوەی خوێندنەوەی زۆر هەڵدەگرێت، هاوکات هەنگاوێکی گرنگیشە بۆ بەهێزکردنی پردی پەیوەندی نێوان ڕووسیا و گەلی کوردستان. خۆشەوی محەمەد، کوردستان بیست و چوار، مۆسکۆ.